hlavu ya tihanyi yi ndzi hlahlile xikumakumani xi ndzi bate byon'wa chocho vhilwa ra vutomi ri vuye hi le henhla ka mina misava yi ndzi kucungile yi ndzi hlata byo jonasi heyi wena misava a wu yimi ndzi chika ke ndzi ri yima yima ndzi chika ndzi karhele hi timhaka ta wena
did you catch that did you catch that where uh, misava njini kapfunyini swa swa swa eh, Jonas. swa Jonas like loko I- biblical story loko jonas a a mitiwa hi hlampfi yeah i think swi vuyise la and then a ri um misava yimani chika a ni ri like as a vanhu hi tiva ku misava ya rhendzeleka wa vo Yeah. so like swi vula ku yena u karhele ku va a va ri ka motion liya yo, yo Ya inani misava a leyi. yima chika like khebe yimani ni chika mi fa mi famba n'wina van'wanyana ta tlhe ni khandziya maybe I just feel like it's also like it's meaning ya sweswo ni Eh? i vulavula hi hi ku hinkwaswo leswi nga ku ndlekeni misaveni i karhele hi swona because literally a nge chiki misaveni Yeah, a nge chiki emisaveni, but yeah. i vulavula hi ti-activities leti endlekaku misaveni ti-challenges ku tikeriwa oh okay like u karhele ti-situations leti ti endlekaku honyana kahle kahle as a whole ne yeah i feel like it, it means that hey mara i ba xitsonga ne Shout out. okay I- I- I- I am Shout doing out. it, I am doing it, I Shout am out. doing it. kuri ni vona te- telo lera kepisi lero i ku a ku twangiswa kahle lawa ku lava ku moxiwa so
ene dza munhu ngifanise na munhu wa kwaku nge vuli mavito ya vanhu se ei

va ndzi tshama na le nkolweni ndzi nga koti no mita marha a wu to twa ku ndzi gangi ndzi gangi ndzi ta ku rhandza hi laha ku nga heriki
minyikela yi ku hisa luyasipesi kahle eri ano ano xa no twa ku i ni gangi ni gangi i don't know ku like vanhwanyani va twa ka hi lembe va twa kangani ku ri ni gangi ni gangi ende majita they must operate kahle kahle they have motion motion motion wa ta mara one thing lexi ni nga xi vulaka eh? ni nge hlaya swilo swo tala ni mm-hmm. ku na statement lexiya i hope ladies mi ni twisise majita ni khomeleni ni ni ni ku na statement lexiya xo N- not everything that uh, glitters is gold Ooh, yeah yeah so ka vavasati vo- women uh, a ni nge va blame ne va va based hi ti-emotions ko tala n'wansati loko za ku nyiketa ndleve Ehe. ivi i tsandzeka ku ve ku nyikete ndleve Ayi. a ti no ho tsandzeka ku Yeah, vulavula you they play Eh, hayi ka n'wansati kahle kahle The only thing lexi mujita a nga ta ku i lava xona ku at least a kota ku va a kuma ndlela yo n'wi kuma mhm. once o za a kota ku capture attention ya yena even if the lady a nga se va interested but a kota ku n'wi yingisela i'm telling you the truth loko ze nyikiwa chance ku na chance eh wa vona ku na chance loko ze yingisela chance yo vulavula eh, problem wo ku nga ri na timing majito yo tala oh, a xi ni yingiselini i vhela ku lahlela rito nkarhi wun'wana a wu fanele a nga lahlela that time ne

ndzi tshembisiwile tilo ni misava xitimela na xiporo ku nga ri hava ndzi humbiwe mano hi n'wayitelelo ra yena leri loko a n'wayitela mbilu ya mina a yo foma kunene ha va ka hina ma yi vona leswi a ni kha ni mi hlamusela eh? xi n'wi gaya attitude at first yeah wa yi twisisa Aha. loko xi n'wi gaya attitude damani luya i kote ku e ta damani i xi tshike xi vhaya nga ku xi gungulele lavaya don't know va te yini lavaya cause but i can read ku ku na this it's telling the story the video itself I, I think like lavaya va n'wi byele ku a a tlheleli a a ganga tamani cause a va ta vhele va va va fambini if a ku nga ri so

mbuyangwana mbuyangwana hambi loyi ku hontlo yi tala yi tlhela yi khapa ndzi tikuma ndzi wele hi nhloko swiritwana swinharhu swiritwana swinharhu swi nga ndzi humba mano swi ya ri cukumeta etikweni ra hinkwerhu

swiritano swi ni humbe mano swiritano swa swinharhu hmm? swi teka mano ya mina swi ya ri cukumeta kwihi etikweni ra hinkwenu i tiko ra mianakanyo ne e lawa ku nga tshembiso swilo mara a hi swona hmm. mara swa exista ka your own world Okay. until reality kicks in. Right? Okay. This is, that's my comment on me, Zara down below.

tshinya kambe ndzi kokela exilogweni va ringetile ku vuyisa xikomu embinyini kambe a swo fana ni kwala va kale va phula byi hola a ndzi va vona xep xep i yini lexi endlaka ku like ne you grow up as like a disciplined child or discipline and then like

no hi ku ya hi mina ni nga swi veka njhani ku na ti-stages ta vutomi leti hinkwenu hambi ku ri munhu lonkulu wa swi tiva ku a nge pfuka ku stopini wena mhm. ku hina fanekele u yindla hi le ka kona eh, but stage letiwani ti so ni ta swi hlamuseta so ku na adolescent in stage lexiya xo laha yi sungulaka se ku vonavona what's the difference between a eh, teenager and adolescent Eh adolescent loko se i munhu la sukaka ka vu teenage leswo a nga tivi Oh. nchumu a se i le ku Se- developeni i sungula wa- ku va na ti-feelings na ku vona i kuma layiti se ngo ku humelela wa yini crusha crusha wa lava lava wa rhandza rhandza, Puberty. puberty Yeah, okay. stage start kicking in Okay. that part i, i, i, na, it's a stage right Yes, and we sir. don't have a choice on it but behavior it's a choice I don't know if you understand what and I understand. So you, you think like still you mar even though mar and then behavior like ya control like still. Una choice, eh, una choice we not to decide. Okay, tibu tisko why vanhu van'wana loko ri a xi xanisisa sweswo why van'wana va ri va hindze hikwalaho maybe va le ka malembe le henhla lava nga endleke i kuma ku na un'wana ta ku byela ku e va ri luya ve ra hamba tlula dirata loko a vuya vanhwenyana mara lowun'wanyana u kuma ku i le ka xona i jorini mara kumbe i rhandzanin mara a a zangi ku va na swivulavula a nga ku hunguteka nchumu mara a swi endla stile ne i don't know why it's all about
i yini swi mi endlisaka so guys i yini ku ri like hina vantshwa kumbe hina vanhu lavatsongo hi tikumaki i wonders okay comment down below but mina i view ya mina yeleyo thank you very much onela ebodleleni manana manana va kale va tlumbeka hi mbitsi mbitsi leyi a ah, yi lo timeka mhana ko ku le ku dyiweka mbitsi kahle kahle lawa eh.
manana va kale va tlumbeka hi mbitsi oh, mbitsi eh. leyi a ndzi tshamela ro va dyisa yona va hume hi byebyi ma ya wisa maxangu lawa a ndzi va komba wona ndzi tihundzula nhlata ndzi dya swo rhandza hi mbilu ndzi hundzule vutswari bya vona lebya vuphukuphuku
Let's be real, the people in this video understood the memo.

namuntlha vutomi bya ndzi katinga vumburi bya mina kwee ku ondza kona a ndza ha vuli ndzi lo sala hi nhloko ni marhambu ntsena ndzi tlange hi vuntshwa bya mina ndzi tlange na hi byongo bya mina lebyo kariha bya mukwana wa xinyayi indoda enamakhanda amabili Ah. okay you get the memo ne yeah yes yes ekumfoloke pisi leyaye ngeke kumeki sho
ndzi pfumele ku dyeriwa hi timpfuvu ndzi nga rimangi enhlalukweni ndzi khomile nyarhi hi timhondzo

wa vona loko n'wana u ta ka ka wena i ri mutswari a ku a ku byela ku papa ku na jaha ri ri ni vonini and ri tsakela ku ta mi vona ku na order kwalani ku na respect right this is now what she talk okay yes n'wana wa wena wa vhaya somehow you might feel jealous because you know va ri va ri vanhwenyani na va papa va vona

mm. i don't mm. know yeah because understanding him if mastiva commentan down below but if cherry uh, i virgin that's why varina daideng liya va yi phusha ngo ka culture ya vona leyo testa vu virgin ye ni rivala ku va na show ya kona vela ni swi tiva va ri hayi ni swi yona daideng ya ni show nkwena yi tiva leyi va cheka vu virgin ku ri cherry if a vu virgin ha nga ku ve ri ku na xi xin'wana hambi ri xa xa wa kumbe xi ndla yini a ni tivi xi ndzi xa koho xi xi testaku swi sweswiya but anyway so eh, this is very disappointing because now it's another responsibility xo sungula Yeah. Hi kuma ku time a yi nga ti byelangi yo cause you know ku if i- a ri ka this age as, as much as like u nge expect ku ri uh, obvious u ta va ta tintanga yena Exactly. so obviously a nga na ku na inani future eh.
na future cause na wena na loko u ri mutswari i make sure ku n'wana wa yes gela Mhm. u dyondzini and everything yeah well educated well shaped and Sure. then u kume ntirho maybe or u ya ku kumeni ka ntirho Mm. you know ku na loko vhaya loko a thile yo fika yi n'wi kholela i ta va na na xo xi i nga endla. backup ne Eh, a nge rely ku you know yeah kumbexana ri laka grant which is not even enough for yeah, disease yeah. e ta ri laka part ya ku okay ni ye xikolweni okay na swi kota ku throwa cv on organize a spani ke wa yi vona yeah but now ku endleka yini ku so la ku responsibility ya ya ya ya papa ye mm. Hey, eh, let's kill it. tatana wa ndzi landzula a nga ndzi lavi ah, ah, kusuhi ah, na yena vo bava va khalakasa onge a ndzi ngati ya vona va ri n'wana wa vusopa vona a va na yena majaha ya ndzi hlakatile ya ndzi chelani xitsongwatsongwana xa rifu va bazelayi ku ndzi dyisa tintoma ta magaga miri a ko va driving school va ndzi duruvule bya bolo ya milenge hi ku rhandza lava va nga ndzi tlhoma tinsiva se va ndzi bakanya bya nhongani va ndzi tshutela na yi marha onge do you remember vanhwanyana lava le masunguleni va nga n'wi sesemetela that's why va ri i ta vambirhi i ta vambirhi wa vunharhu eh, Ma ma- swi- ma- problem mi lava ku swi twa n'wi yi swi sweswo A swi- ra xichangana ri tshweriwe phela. byela marito man'wana ma nga na nkoka ngopfu ende vanhu lava ma realize Eh. mi ku vanhu va ku lava ngo la ku fuwako ye la ku nga dangerous lawa nghozi a ma nga yi kun'wana loko va nga heni kerekeni a ma Ah, ah. kulanga mara fambani mi ya aka Eh. mi ya aka tavern ehenhla ka lwandle mi ta swi vona ku ri ku humelela yini groove va ta yima na hi tinsimu leta ta It's skepe. true loko hi hemba khometa ku hemba It's Munhu a ka nga swi true koti no hlambela serious mini eyi but anyway eish. okay kendzo va swintlen'wana heyi ndzi tlange hi nkarhi wa mina Ndzi tichele ekheleni ra tinghala ku pfumaleka na wo ndzi tsavula. Hakunene vutomi a byi chacheriwi marhonge. Namuntlha ndzi lo goo, ndzi tsundzuka marito ya manana. Mubya ndzi wu tsemile, xihlovo xona ndzi xi bvindlusile. tile ayi lawa noko yi dlaya u ta boha matsheme man'wana Eh, mfo. a ntombi leyiwani mubya mutswa yini u tsemile ni u tsemile i don't know eh, no, ayi mi ni tiva ti swi tlhokovetsele leswiya swa aids leswi swa vo eh mitsi yi tlakule tshori or swi voko a ku le ku dyiweni kwalani swa vo mutswa Ah, ah, ah.
Hey, that's deep, man. Ku tlangiwa hi marito laha hi boy. That's deep.
Ndza tisola. N'wina vantshwa, yingisani ndzi mi luma ndleve. Vutomi a byi chacheriwi marhonge. N'wari mbirhi yin'we yi tshwa nkanga. Papalatani vanghana lavo homboloka, mi nga tshami hi tindleve loko va mi laya. Vutomi i vhilwa vutomi bya rhendzeleka ndza tisola
Hey, hey, hey, hey, that was a beautiful poem by Ntombi ya Mutsonga. Akara ku ndza tisola. Yeah, man.
But u dyondze yini u kume yini?
First thing lexi ni nga xi kuma is like uh As like ni mbuti na masunguleni question yo sungula ni dyondze ku like discipline it's everything Yeah. ne Mm.
and then the other thing i ku lexi ni nga xi khecha i ku like vanghana va ta ku sapota ka swilo sometimes but like loko swi backfire swi ta lava wena u- swi ta lava wena u ri one you understand Yeah, true.
True. Fambani mi ya vutisa Semi Free na Eh. va ri ma na na DJ Mumba. va lava timali ta vona me no lava me no rila mali ya mina a yenguwa na a detetela malimbanaisenda oh, million but but yeah in, in overall at the end of the day mm -hmm. this is message this is a message for hina vantshwa ne yeah.
or the upcoming people yeah. ku va yingisela vatswari ko tala vatswari va swi vonini swilo leswiwani and they know standaku unfortunately guys ku hava okay just in as much as hi kha hi famba hi ku ya mintirhweni hi ya tirha yeah ivi hi expecta salary emakumu ka n'hweti yeah ku hava lexi xi endlaku kumbe action leyi yi tekaku Yi nga yo ka yi nga tereka teki ku na- hakela. na payment yo karhi the payment is either going to minus something in you or to mm. add something valuable ka swin'wana na swin'wana ka swin'wana na swin'wana and xa vumbirhi lexi mi ni nga vulaka xona lexi ni nga vuya ni xi realize ne mm-hmm. i ku life is a cycle and yi na yi na dyondzo dyondzo ya yini na um mina i've been a baby yeah. before right yeah. ni kula va take care ka mina Ne? Yeah. Ni fika ka age ni ya xikolweni ma vo yeah le ka age sweswiwani vane hi ya teka vavasati you know those type of things vana va wena and all that mara during this ku na stage sweswi hi nga vulavuli swona ni nga nyike xikombiso hi swona my choices ni fanele ni ya swi tiva ku okay um vatswari kumbe mutswari loko a ku langutisa i ku xela swi swa right right yeah so mina n'wansati okay uh, mutswari kahle kahle hinkwavo not just wa n'wansati eh. vatswari hinkwavo vana ku na ti-dreams va na ti-dreams ta vona loko va kula okay laha ku ya xava yindlu kwihi kumbe laha ku aka yindlu ya njhani kumbe laha ku tirha kwini hi laha ku va na vana va va so so so loko se va heteni swilo leswi va swi achivhini swa timovha na timali na yini leswi va nga na swona se dream ya vona yi le ka wena i ku vona we i humelela i ku vona we fikelela swi swo karhi right Yeah. eh se a va lavi that's why va ku tshinya u yingisa la va nga fika eh kona va lava u u antswa so the problem is that wena loko i kha i nga teki ndlela leyi va ku nyikaka yona you're giving them stress so remember one thing loko ni ku life is a cycle na wena i ya ku veni na vanhu how you live na na might vana determine lavaya va ya tisa upcoming ya vona ya hindza hikwalaho and um, unfortunate part we loko va yini sweswi nge ti ta vanhu va we hinkwavo leyi nga ta va na vona mm. they are in you they are your genes yeah. you might think they don't see but you you be surprised loko se u tswala vana kuma ku maybe ku na xin'wana lexi nga xi endla whether positive or negative mm -hmm. ma ku na n'wana loyi le ku xi endleni maybe even more yeah, ku na yeah, la yeah, eh, yeah. abraham i think it's, is it abraham laha nga famba abrahamu ne ehe and a na hi hleketi kahle xitori lexiwani a bibeleni Ehe. u va hi ndhamani a ya ka tiko rin'wana a fika a ri na sara nsati wa yena Yeah. biblically it says sara a saseke ngopfu Yeah. loko a fika laha hosi yi vutisa ku i mani sara ivi damani a hemba ku i sesi wa yena hi ku chava ku hosi yi nga n'wi dlaya loko nsati wa yena oh. do you understand yeah. se hosi se yi vone mutwana phela oh. yi lava mutwana luya yes. yi lava mutwana luya xikwembu xa xa vulavula na hosi ku i lava ku swi ndlela ku yini wena ku ya tlela kumbe ku tekela un'wana sati that's when the man a kwata se avana wo ku ri ehemberiweni se wa twisisa yeah. and then lay years later a na hleketi ku mani n'wana wa wa abraham eh. ne or his lineage loyi na yena a nga the- follow the same process the same thing mara a nga ri kona loko ku ndleka xitori Oh. lexi okay a la ku tekela munhu nsati that's why va ku fuze ba okay Oh. Hi tshama kwala mina guys but Okay. yeah ayi, let's let's be careful yeah guys i hope mi enjoyini video leyiwani mi langutisela yin'wanyani Ti-video or mi ya mi ya vona yin'wanyani yin'wani yi ta huma Monday or Friday depending or ku video leyi yi hume rini from hina majaha ma ka gaza reactor se se hayi .